Инде җәмәгать, әгәр дә безнең берәребез берәр эш алдыннан яисә берәр сәфәргә чыгыр алдыннан ниятләп куя икән сәфәрне, эшне яисә башка нәрсәне, ул шушы нәрсәләргә әзерләнә. Алдан ук хәстәрләнеп куя. Хәтта сәфәрләрендә эшләр җиңелрәк барсын өчен, Имтихан бирә икән, имтиханын яхшырак бирсен өчен. Ул һәрбер менә шуның ише. Мөһим булган вакыйгаларга, мөһим булган очрашуларга, сәфәргә яисә башка нәрсәләргә алдан ук әзерләнеп, алдан ук хәстәрләнеп куя. Әгәр дә ул шушы нәрсәләргә хәстәрләнсә, Аңа ул әйберләрне эшләү җиңелрәк була. Әгәр дә ул шушы нәрсәләргә әзерләнми икән, төрле кыенлыклар килеп чыкса, авырлыклар килеп чыкса, ул югалып калырга мөмкин. Шуңа күрә инде мәкаләләрдә дә әйтелә. Арбаны кыштан ук, чананы җәйдән үк әзерләп куй дип. Әйе. Мин дә иншалла бүген инде бер ай вакытыбыз кала. Безнең яраткан, олуг булган Бөек мөбарәк булган ай Рамазан аеның килеп җитүенә. Бүген безнең Шабан аеның 3-нче көне. Шабан ае да килеп җитте, хөрмәтле җәмәгать, һәм менә шушы Шабан ае бик тиз узып китәчәк. Аннан соң без сагынып, көтеп тора торган, мөбарәк булган Рамазан ае да килеп җитәчәк. Менә шул Рамазан аена, хөрмәтле җәмәгать, бүгеннән үк без әзерләнә башларга тиешбез. Бүгеннән үк без хәстәрләнеп куярга тиешбез. Хәтта Рамазан аенда тагы да күбрәк гамәл гыйбадәтләр кылыр өчен. Рамазан аена чиста күңел белән, саф калып белән аны каршы алыр өчен, әй, шушы айга шушындый рәвештә, әй, шушындый халәттә керер өчен алдан ук әзерләнеп Шушы айга, Рамазан аена хәстәрләнеп куярга кирәк. Әгәр дә без алдан ук шушы айга хәстәрләнеп куябыз икән, алдан ук Рамазан аена әзерләнәбез икән, безгә Рамазан аенда кылыначак гамәл гыйбадәтләрне эшләве күпкә-күпкә җиңелрәк булачак. Һәм дә шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Шәгъбан ае җитү белән күбрәк ураза тота башлый. Аишадан китерелә торган бер хәдистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хакында ул әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакытта да ай буе ураза тотмады, иллә дә мәгәр Рамазан аеннан калады. Һәм шулай ук ул бер айда да шуның кадәр күп ураза тотмады, иллә дә мәгәр Шәгъбан аена караганда. Димәк, хөрмәтле җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Шәгъбан аеның күп көннәрендә э, ураза тота торган булган, хәтта Рамазан аена әзерләнеп, хәстәрләнеп куйыр өчен. Усама ибн Зайд радиаллаһу анһудан китерелә торган бер хадиста ул сорый: "Эй Расулуллах, мин синең шушы айда, Шәгъбан аенда күп итеп ураза тотуыңны күрәм", ди. Ни сәбәпле шулай эшлисең дигәч,

Яши Шәгъбан ае җитте, һәм ул бик тиз үтеп китәчәк. Һәм күп кеше Рамазан ае килеп җитәр алдыннан нинди фикердә һәм нинди уйда була? Кайберәүләр аны шатланып каршы ала. Әлхәмдулиллаһ, тизрәк шушы Рамазан ае килеп җитсен иде. Тизрәк гамәл гыйбадәтләр кылыр идем, уразалар тотыр идем, Коръәни Кәримне укып чыгыр идем һәм башка һәм башка ниятләр белән ул шушы айның килүен көтә.

Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, андый бәндәләрдән булырга кирәкми. Без алдан ук Рамазан аенда ураза тотуыбыз җиңелрәк булсын өчен, менә шушы айдан ук ураза тота башларга тиешбез. Бу пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның сөннәте һәм ураза өчен мәгълүм булганча, Аллаһ субхану ва тааля бик күп, бик күп әҗер саваплар насыйп итә. Һәм дә инде без хөрмәтле җәмәгать, шушы көннәрдә Озын булган көннәрдә, кызу булган көннәрдә безнең ураза тотуыбыз, аның әҗере бермә-бер арта, җәмәгать. Чөнки без күбрәк сабырлык күрсәтәбез. Күпме көне буена, ничә сәгать буена гөнаһлардан покланырга тырышабыз, гөнаһлардан арынырга тырышабыз. Шуңа шушындый озын көннәр булу, әй, Ул безнең өчен берникадәр авырлык булса да, ләкин без аны шатланып кабул итәргә тиешбез. Чөнки кайчан әле син көне буена гөнаһтан сакланып торачаксың? Кайчан әле син көне буена гамәл гыйбадәттә үзеңне үткәрәчәксең? Кайчан әле син көне буе Аллаһ субхана ва тәгаләгә гыйбадәттә буласың? Менә шушы ураза тотып, гөнаһлардан ерак булып, көне буе син Аллаһ субхана ва тәала каршында гыйбадәттә буласың. Әле төнге намазларыңны да укысаң, син төнлә дә гамәл гыйбадәттә буласың. Яни бу әйе, безгә бер ни кадәр авырлык булса да, җәйге көннәрендә әйе, ураза тоту, яки онытмаска кирәк. Бу безгә Алла Тәгаләнең биргән нигъмәте. Алла Тәгаләнең биргән нигъмәте. Һәм үзебез үк күреп һәм сизеп торабыз. Теге елларда да шулай булды. Ничек тотырмын икән дип кайгырып, борчылып торган вакытта, Алла Субхана ва Тәгалә үзе җиңеләйтте дә куйды. Көннәре дә, машалла, альхамдулиллах булды. Ураза тотуы да шуның кадәр авыр булмады. Алла Субхана ва Тәгалә үзе җиңеллеген бирә. Әгәр дә без аңа якынаябыз икән, Алла Субхана ва Тәгалә үзе дә безгә якыная. Шулай ук шушы айдан ук без башларга тиешбез. Әгәр дә кем әле башламаган икән, Яисә дәвам итергә тиешбез Коръәни Кәримне укуны. Коръәни Кәримне укыган һәрбер хәреф өчен бер әҗер савап була. Ул әҗер савап Аллаһ Тәгалә каршында 10 мәртәбә арта һәм күбрәк тә. Кимендә бер хәреф өчен без 10 әҗер савап алабыз. Бу кимендә хөрмәт җәмәгать. Әгәр дә без Рамазан аена Коръәни Кәримне укып, әзерләнәбез икән, безгә Рамазан аенда, Коръән иңгән айда, Коръән аенда Коръәни Кәримне укып чыгу күпкә-күпкә җиңелрәк була. Шуңа кем дә кем тәҗвид кагыйдәләрен онытып җибәргән икән, бүгеннән үк тәҗвид кагыйдәләрен исенә төшерсен. Чөнки хаталы рәвештә Коръәнне уку, ул гөнаһлы булырга мөмкин. Кем дә кем, әгәр дә Коръән укырга әле өйрәнмәгән икән, бүгеннән үк ул тотынсын, өйрәнсен. Кем дә кем әле Коръәнне укымый яисә тыңламый икән, ул бүгеннән үк Коръәнне тыңлый башласын. Бүгеннән үк Коръәнне Кәримне өйрәнә башласын. Чөнки әле вакытыбыз бар. Бер ай вакытыбыз бар. Бер айда без Коръәннең кагыйдәләрен дә исебезгә төшерә алабыз. Яхшырак укырга да өйрәнә алабыз. Шушы мөмкинчелекне, шушы форсаттан файдаланырга кирәк, шушы мөмкинчелекне кулланырга кирәк. Шулай ук төнге намазлар уку ул иманның ләззәте булып санала. Һәм төнге намазларга без шушы айда ук торып торырга өйрәнәбез икән. Рамазан аенда ай буе таравих намазы уку безнең өчен күпкә-күпкә җиңелрәк булачак. Шуңа күрә бүгеннән үк, шушы айдан ук без төнге намазларыбызны торгызга тырышырга тиешбез. Кимендә ике рикаттан башлап булса да. Аннан соң аз-маз арттырып, хәтта Рамазан айында таравих намазларында ару талуны белмәс өчен ләззәтләнеп, чын күңелдән Аллаһ Тәгаләгә гамәл гыйбадәттә басып торам бит мин дип, әйе, Шушындый ният белән, шушындый ихласлылык белән басып торыр өчен, җиңелрәк булсын өчен, шушы гамәл гыйбадәттә дә без ашыгырга тиешбез һәм аны да башкарырга тиешбез. Шулай ук Аллаһ субхана ва тәгаләне күп итеп зикр итү, догалар кылу, әла би зикриллахи татмаиннул кулуб, Сезнең калебләрегез, әй, калебләр бары тик Аллаһ Тәгаләне зикр итеп кенә тынычлык тапмыймыни дип Аллаһ Субхана ва Тәгалә Коръәни Кәримдә бәян итә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләне шушы айларда күбрәк зикр итәбез икән, Рамазан аена без саф калеб белән, чиста калеб белән барып керәбез һәм безгә Рамазан ае ул Аллаһ Тәгаләнең мөбарәк булган, бөек булган, олуг булган ае итеп кабул итеп без анда барып керәчәбез. Шулай ук инде, әлбәттә, садака бирү һәм башка изгелекләр эшләү, шушы айда фәкыйрьләргә, мескеннәргә һәм башкаларга ярдәм итү, гәрчә ул Шәгъбан аенда гына түгел, Рамазан аенда гына түгел, бу гамәл гыйбадәтләр барысы да, алар барысы да бөтен айда да булырга тиеш. Әмма дә ләкин Рамазан ае алдыннан Шушы айга хәстәрләнү йөзеннән, шушы айга әзерләнү йөзеннән, шушы гамәл, гамәл-гыйбадәтләребезне арттырабыз икән, ин ша Аллаһ, Аллаһ Субхана ва Тәгалә безгә шушы Рамазан айларында, әйе, гамәл-гыйбадәтләрне кылуны җиңеләйтәчәк, без аңа якынайсак, ул да безгә якынаячак. Инде Аллаһ Субхана ва Тәгалә безнең кылган изгелекләребезне кабул итсен, хаталарыбызны, гөнаһларыбызны кичерсен. Инде шушы Шәгъбан айларында Аллаһ Субхана ва Тәгалә уразалар тотарга һәм башка гыйбадәтләр кылырга безгә

Ләкин шулай да шушы Шәгъбан ае буенча булган кайсы бер э, адашуларны яисә кайсы бер диндә булмаган яңалыкларны да әйтеп үтәсе килә. Шуларның берсе шушы Шәгъбан аенда бәла казалары ерак булсын өчен дип һәм гомерем озынайсын өчен дип алты рикаатле намазлар башкару.

Шулай ук хәтта кайбер кешеләр Шәгъбан аеның уртасы, ягъни 15-нче төне ул Кадер кичәсеннән дә олыграк, яисә Кадер кичәсе кебек бер дәрәҗәдә дигән фикердә йөри. Бу шулай ук беркайда да язылмаган һәм мондый уй-фикерләр шулай ук дөрес түгел. Шулай ук Бәраат кичәсе яисә Бәраат намазы кебек намазлар башкару Бу ул да булса шушы шабан аеның урталарында бөтен динебезгә кертелгән яңалыклардан. Җәмәгать бу минем сүзләрем түгел. Бу галимнәрнең сүзләре. Һәм безнең якташыбыз, безнең яраткан Ризайдин бин Фахреддин Җаами ул-Кәлим шәрихи китабында шушының хакында үзе үк бәян итә. Шуңа күрә минем үземнең сүзем булмасын, ә бәлки Ризайдин бин Фахреддинның сүзләрен мин сезгә дә җиткерәсе килә. Ул Җәвами ул-Шәрих, Кәлим Шәрихи, Шәрихи китабының 279 нчы битендә Рагаиб вә Бара вә Бара намазлары хакында менә шушындый сүзләр әйтә. Харам түгел вакытларда булса, нәфил намазы уку яхшы эш. Ният дөресләп укучы кешеләргә мондый гыйбадәтләр бәрабәренә саваплар вәгъдә ителгән. Ләкин нәфел намазлары Расулуллаһтан килмәгән рәвешләрне алмаска вә Расулуллаһ гасырындагы хәленнән үзгәрмәскә тиешле дигән. Аерым сурәтләрдә кылынган гыйбадәтләр өчен шул сурәтләрнең хакында аерым дәлилләр кирәк. Юкса үз белдегең белән гыйбадәт кылып дин ясау, Гайб исеме белән вә Шәгъбан дин ясау була. Моның тыелган бер эш икәнлеге мәгълүм, диелгән. Шуның өчен Рәҗәб аенда Рәгаиб исеме белән Вә Шәгъбан аенда Бәраәт исеме белән махсус нәфел намазлары уку бидгатьтер. Бу намазлар бик иске гасырлардан бирле дәвам итеп килсәләр дә, Әбү Талиб Мәкки вә Әбү Хамид Газәли кебек хәдис вә сөннәт гыйлемнәрендә осталыклары аз булган суфилар тарафыннан барлыкка китерелгән леге риваять ителә. Ләкин һәр гасырның мөхәддисләре вә ислам галимнәре бу намазларны инкарь итеп киләләр. Ибне Маҗа тарафыннан риваять ителгән, Шәгъбан аеның уртадагы төне җитсә дә, җитсә, аны намазда уздырыгыз вә көндез уразада булыгыз дигән хәдиснең дә игътибарга алынмаслык дәрәҗәдә зәгыйфь хәдис икәнлеген дә икәнлегенә дәгъва кылалар, дип Ризаэддин бин Фәхреддин үзенең Җәвамиул Шәрихи китабының 279 нчы битендә менә шушының ише һәм башка бидгатьләр хакында бәян итә. Шуңа күрә үзебезнең изгелекләребезне үзебез юкка чыгармыйк, ә бәлки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтендә китерелгән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзе өйрәткән гамәл гыйбадәтләр кылсак, бу безгә җитәчәк. Ә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Шәгъбан аеның 15-нче көнендә генә түгел, гомумән шушы айның күпчелек көннәрендә ураза тота торган булган. Менә шушы ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең Сөннәте шуңа инде Аллаһ Субхана ва Тәгалә барчабызга да хаталардан, ялгышлардан имин кылсын барчаларыбызны да һәм инде уразалар тотырга Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә ярдәмен бирсен, муяссәр кылсын, ураза тотучылардан безне насыйп итсен иншаллаһ.